Size bar bolan ajaýyp bir ýeri gürňerjek. Ol ýer älemdäki deňi-taýy bolmaýan bir ýer bolup biler. Suwuk gaýalary bilen, kristal gowaklary bilen, nätanyş owadanlyklary bilen doly. Bilýäňizmi, onuň üstünde ýöreýärsiňiz. Öýümiz bolan dünýämizi tanaýarymyka öýtýäs. Kosmonawt Kris Helwis şeýle diýýär, Käşgä, hemmeler dünýäni meniň gören ýerimden görüp bilseler. Ýaşaýan, dem alýan, Ajaýyp bir ýer. Älemdäki iň geň galdyryjy ýer edil şu ýer bolup biler. Biz bu dünýäde köp zady görmezden gelýäs, dogry dälmi? Hatda bize adaty bir zat ýaly gelen zat bar welin, o hakda hijem pikir edemzok. Nämedir öýtýäňiz? Dem almak. Ýer şarynyň daşyndaky ol mawy çyzgy biziň üçin gerekli bolan hemme zady öz içine alýar. Ýaşaýşy öz içine alýar. Kislorodyň biziň üçin nähili gerekligini pikir etmegem kyndyr. Her dem alanymyzda kislorod iýen iýmitimiz bilen garyşyp, energiýany döretýär. Has garyşyk, has köp janly-jandarlaryň bar bolmagy üçin sebäp bolýan gaty uly güýçdür. Bolýandyr. Nädip hemmelere ýetjek derejede kislorod bolýar? Munuň jogaby gaty geň zatlary öz içine alýar. Äpet tozan tupanlary, kiçijek gar däneleri, uçýan derýalar, ýagny bulutlar we mundan öň hiç duýmadygyňyz ýaşaýan iň gerekli janlar. Geliň indi hemmämiz bilelikde kislorodyň hekaýasyna başlalyň. Hekaýamyz Danakil çölünde başlaýar. Duzdan emele gelen bir çölde. Bu ýerdäki ynsanlaryň durmuşy, ýaşaýşy o çöle baglydyr. Elbetde, biziňki-de. Ýöne duz sebäpli däl. Tozan-tupanlar kosmosdan görülende ajaýyp görnüp biler. O tozan-tupanlary Atlantik ummanyny geçip, Günorta Amerika barýarlar. Her ýyl orbitadan görülýän Afrika tozanynyň takmynan ýigrimi ýedi million tonnasy Asmandan amazonka tokony düşýär. Eýsem o, iň oňat döküm eken. Ösümlikler we agaçlar ulaldykça, kömürturşy gazyny ýuwunyp kisloda öwrer. Bir agaç iki kişä ýetjek derejede kislorod öndürip biler. Amazonka tokaýlary Teksasdan on esse uludyr, ýagny bäş ýüz segsen ýedi müň kilometr kwadratdyr. Dünýädäki bütin ynsanlaryň ulanjak kislorodyndan ýigrimi esse köp kislorod öndürýändir. Ýöne Amazonka tokaýlarynda bir demligem kislorod daşyna çykmaýar. Amazonkada gaty köp haýwan ýaşaýar welin, ol ýerdäki haýwanlar o kislorodlaryň hemmesini ulanýarlar. Hemmämiz Amazonka tokaýlary dünýäniň öýkenidir öýtýäs, dogry dälmi? Elbetde köp kislorod öndürýär, ýöne hemmesini özi üçin ulanýar. Amazonka tokaýlary dem almagymyza kömek edýär, ýöne howa sebäpli däl. Amazonkada bir asman derýasy bar. Kris Helwig boş wagtlary dünýäniň suratlaryny düşürýär. Ol birnäçe wagtyň içinde kyrk bäş müň surat düşüripdir. Dünýäniň käbir ýerleriniň suratyny düşürme aňsat, ýöne dünýäniň käbir ýerleriniň suratyny düşürip bilmersiňiz. Ol ýerlerden biri hem Amazonka tokaýlary. Indi pikir edeliň we soralyň, o ýerde näme bar? Amazonka tokaýlarynda beýgelän bir zat bar. Eger-de agaçlaryň içine bakyp bilsedik, suwuň tokaý topragyndan nädip emildigini görüp bilerdik. Suw iň üste ýetende, Günüň gyzgyny we şemal bilen birleşende, ony gudratly bir bulut derýasyna öwürýär. Eger-de bu bulut derýasy ýerdäki derýa bolsady, onda dünýädäki iň uly derýa bolardy. Aşagyndaky Amazonka derýasyndan hem has uly. Bu bulut derýasy Günorta Amerika boýunça akyp, aşagyndaky hemme zadyň üstüni örtýär. Tä, daşdan bir diwara degýänçä, sekiz müň sekiz ýüz elli kilometr uzynlygyndaky we alty ýarym kilometr beýiklige eýe bolan Ant daglary. Bulutlar dykyzlaşyp, ýagyş damjasyna öwrülýär. Olar-da eňňitlerden gaýyp ýene-de Amazonka tokaýlaryna akýar. Bütin o iýmitler ummana goşadylýar. Has başga bir dünýä. Ol ýagyş bilen gelen iýmitlere üýtgeşik bir organizm garaşýar. Ynsan saçyndan dört esse inçe. Muňa diatom diýilýär. Diatomlar dünýäniň kislorod çeşmesiniň syrydyr. Täze gabyklar döretmek üçin daglardan gelen silikany ulanýarlar. Bu hem köpelmelerine sebäp bolýar. Olar her gün iki esse köpelýärler we fotosentez etmäge başlarlar we her biri kislorod öndürmäge başlaýar. Bir dem alyň. Ýene bir sapar alyň. Indi pikir ediň, bu demleriň her birini deňiziň aşagyndaky o jandarlar öndürdi. Kosmosdan Ýere bakanyňda, ummanlarda üýtgeşik bir reňkde Ýer görersiň. Ynanyp bolmajak derejede o gören zadymyz mikroskopiki ýaşaýyş. Diatom köpelişleri yşygy başga reňklerde şöhlelendirer. Bu sebäpden kosmosdan görmek mümkin. Olar ýüzlerçe kilometrlik ýere ýeläp bilýärler. Ummanlarda, deňizlerde ýüzýärkäňiz, olary ýanyňyzdalygyny görüp bilmersiňiz. Ýöne kosmosdan göreniňde ýaşaýşyň hakyky reňkini görýärsiňiz. Ýöne bilýäňizmi, diatomylar ýaşaýarka etýän işleri bilen däl, eýsem ölelerinden soňra-da etýän işleri bilen gereklidir. Suwuň bar bolan ýerinde bizi aýakda tutan o diatomalar ýaşaýarlar. Her ummanda trillionlarça su bar. Ýöne olar ow, ýagyş bulutlaryna bil baglap ýaşamazlar. Bu sebäpden dünýäniň dört bir tarabyndaky biotomeler iýmitlerini başga ýollardan almalydyrlar. Käbirleri tropiki tokaýlardan has hem uzakda ýaşaýarlar. Bu buzdaglar gaty täsindir, birden gaýyp bilerler. Görüp bolmajak derejede haýaldyrlar, ýöne eşidip boljak derejede çaltdyrlar. Elbetde nädip diňlemelidigini bilseňiz. Olar käwagt adaty buzdagyndan üç ýüz esse çalt süýşýärler. Buz deňiz bilen gabatlaşanda tanaýan sesini çykarýar. Buz suwuň aşagynda eredikçe buzdan aýrylan köprüjikleriň sesidir bu. Bu buz dagyndan aýrylan bölekler diatomalar üçin iýmitdir. Buz daglarynyň eremegi diatomalar üçin gaty uly peýdasy bardyr. Ýöne nahar başlaýşy ýaly hem çalt gutarar. Buz daglarynyň hemmesi durar we käwagt ýyllar boýy ukuda galarlar. Iýmit gutarandan soňra biotomalryň köpelmegi durar we köp bölegi öler. Maslyklary ýuwaşlyk bilen deňiz düýbüne çöker. Ol ýerde sekiz ýüz metr galyňlygyndaky bir gabyk emele getirerler. Muňa deňiz gary diýeris. Gar däneleri we gar däneleriniň tersine asla eremezler. Millionlarça ýyl içinde deňiz ýataklary beýgeler. Suw derejeleri peseler we okeanlaryň hemmesi duzly bir çöle öwrüler. Amazonka tokaýlaryn öwsen o çöl bara bir wagtlar deňizdi. Tokaýdaky ösümlikleriň ösmegine kömek edýän o tozan bulutlary diatoma gabyklarydy. Bu, hemme zady bir-birine ynanyp bolmajak derejede baglylygyny görkezýär. Dem almagymyz üçin, ol ýerdäki bütin sistemanyň bir bolup işlemegi gaty geň galdyryjy zat. Ýeterlik kislorod almagymyz zerurdyr, ýöne has köpi-de biziň üçin zyýanlydyr. Muny kiçi oda üfläňizde görersiňiz. Diňe biraz kislorod üflemek o kiçijek uçguny ýalana öwrer. Şugur ýagdaý biziň planetamyza-da degişlidir. Kislorod derejesindäki artyş dünýädäki ýaşaýşa haýbat atyp biler. Üç ýüz million ýyl mundan öň atmosferamyzda has köp kislorod bardy. Gereginden gaty kändi welin, planetamyz ýanýan topa meňzeýärdi. Ýöne o howpuň geçmişde galandyr diýip pikir edäýmäň. Gereginde has köp kislorod bolsa, ýanyp gowrularys. Has az bolsa-da boglarys. Iki tarapy-da ölüm bolan inçe bir ýüpde ýöreýäs. Bizi halas edip biljek ýekeje zat deňagramlylykdyr. Deňagramlylyk has gereklidir biziň ýaşaýşymyz üçin, atmosferamyz üçin. Dünýäniň muny nädip başarýanlygyna hiç düşünip bilemzok. Diatomalaryň iýmit üçin bu buz daglarynyň eremegine garaşýanlygy we Günorta Amerika agaçlarynyň Afrikanyň tozanlaryna garaşmak mejburynda galmagy, dünýä ilatynyň köpelmegi bilenem hiç üýtgemeýän kislorodyň mukdary täsin ýagdaýda deň galandyr. Millionlarça ýyl bäri kislorod atmosferamyzyň ýigrimi bütin ýüzde dogsan bäşini emele getirýär. Alýan her demimiz, Minutda on alty dem, günde ýigrimi üç müň dem. O gymmatly kislorody içimize çekişimiz we daşary goýberişimiz toprak, suw, şemal we ot bolmadan mümkin bolmazdy. O inçe mawy çyzgyny emele getirmek üçin bütin planeta bir bolup işleýär. Bu Älemiň hiç ýerinde heniz görmedigimiz ýagşaýan bir dünýäniň alamaty. Biziň üstümize düşen bolsa, biziň öýümiz bolan dünýämizi arassa saklap, goramakdyr. Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Eger-de göwnüňizden turan bolsa, laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki wideoda görüşýänçäk, sag boluň!